עס איז נישט חדר פון ישיבה, עפעס עס גייט נישט צוזאם מיט עבודת השם. עס איז אדער די וועלט אדער יענע וועלט. און איך האב נאך יעצט געהערט א דרשה פון א גרויסע מגיד וואס ער זאגט ס'איז אדער די וועלט אדער יענע וועלט. און איך טראכט צו זיך א שאד א שאד פאר די טויזענטער בחורים וואס הערן דאס אלס. איך האב יעצט די חודש געהערט א דרשה פון א גרויסע מגיד א ערליכע איד ער זאגט ס'איז באשערט פאר א מענטש פארגעניגן אדער דא. אדער דא. מאך אפ וואס דו ווילסט. איך דאכט צו מיר, לאמיך אריינגיין שטילערהייט אין דעם בחור'ס קאפ. כ'בין נישט געווען זעכציג יאר, פופציג יאר, א יונגער בחור. אדער א קאר, אדער א הויז, אדער להתענג על השם. נו? שמואל דוד, וואס זאגסטו? שמואל דוד, זאג מיך אויך, וואס דארפסטו? די קאר מיט די הויז? ווייל דו ווייסט אז דו ביסט שוין געבוירן געווארן דארט ביים הייליגן רעבן אז דו זאגסט וואס לעצטע שטותים. ס'גייט נאר צוזאמען. ס'גייט נאר צוזאמען. וואו קומט. וועגן דעם דא מענטשן וואס ווערן זייער קאנפיוזד. דא איז ארויפגעקומען א אינגערמאן. ער איז נישט דא יעצט דער בחור. בקיצור א וואוילער בחור דא אין שיעור דוד. נעמען א ארבעט. כ'האב געוואלט ער זאל נעמען א ארבעט. ער פרעגט יעדע זאך. נעמען א ארבעט. ער זאגט נישט ניין.

אייבערשטער העלפן, די אייבערשטער'ס הילף, איך הער א שמועס ווי ער רעדט צו זיין טאטע אויפן טעלעפאן מיט אזא דרך ארץ, א טאטע איז נישט קיין שטיקל מיסט, א טאטע איז א הייליגע זאך, א מאמע איז א הייליגע זאך, ער פארשטייט א עסק, גייט מיט א סוועטער, שיינע שיך, וויאזוי גייט דאס צוזאמען? דאס איז ביים רעבן. דאס איז ביים רעבן יראת שמים. סאו פרעג א פרעג איך דיך אז א בחור הערט א דרשה זאגסט אים ס'גייט נישט צוזאם אדער א פאלאץ אדער אדער דעם אייבערשטן די פאלאץ און איך זאג דיר אז איך האב מקבל געווען ביי מהרש אקעי דאס האט מיך געמאכט דאס האט מיך געמאכט ווילסט וויסן די סוד וואס האט מיך געמאכט אזוי אזוי איבעראשונג דא ביים רעבן? איך בין אויפגעוואקסן איך ווייס נישט וואס מען פארקויפט ביי ענק אין קענעדע סרולי אבער איך האב געהאט א אימעדזש אין מיין קאפ וואס הייסט א צדיק איינער וואס וואוינט ביי די עק שטאט א האלבע איינגעזינקענע באנגעלא אין די ערד אזוי געווען אלע מעשות אזוי האבן אנגעפאנגען אלע בעלי דרשנים מעשות. דיין קאך געווען אזוי? האט נישט געהאט קיין טיש אינדערהיים, געהאט א פאס מיט א לאקשן ברעט, מיט א דינע שטריימל מיט שפיצן, און און צובראכענע פענסטערס, און ס'איז שווער וואס צו עסן, און דאס א צדיק? און דאס די שענסטע לעבן? וואס? איך וויל די קארנער הויז אויף טערטין עוועניו, נישט טערטין ווייל טערטין איז צו

איר דארפט קאוטשעס, ליווינג רום, דיינינג רום, קיטשן, א פסח קיטשן, איר דארפט נישט קיין שפיצן אויף מיין שטריימל. סאו עס הייבט זיך אן צו פלעכטן אין קאפ, איז נישט, איז נישט אייבערשטער, קום איך דא צו מוהרא ש, מוהרא ש זאגט די וועלט קענסטו נאר האבן אז די לייגסט עס צאם מיט יענע וועלט, די קענסט האבן א שיינע קאר און זיין פרייליך אין דיין קאר נאר אז די גייסט יעדן טאג אביסעלע משניות זאגן, די גייסט. ליב האבן דיין לעבן, דו גייסט אינדזשויען דיין קאר אז נישט אין דיין קאר וועסטו מוזן נעמען פילן יעדן טאג פון אנטי דיפרעשענט, וועסט יעדן טאג מוזן נעמען עפעס איינשפריצן פון די, דו וואקסט דורך א שיינע גרויסע פאלאץ, עס קען זיין צוויי זאכן, לעבט דער מענטש מיט די אייבערשטער, ער לערנט עפעס יעדן טאג אביסל גמרא, ער גייט אין שול דאווענען שחרית מנחה מעריב, ווער רעדט נאך ער ווייסט פונעם אייבערשטען, ער שפאצירט אין אלע בעדרומס. ס'האט אזעלכע ווייסט די האריגע האריגע קראקס יא ווייסט ביינאכט פאר ווינטער און פאר זומער האט א אייז מאשין פאר פאר זומער האט א פיש טענק ווייסט די די הויז אויך דאך נאר סארקן אונטן אויך דאך נאר סארקן אונטן אבער א עקסטערע אריינגאנג נישט נעבן מיר און און איז ער העפי אויב אנישט מוז אריבער קומען צו אים מעדיס ווייסט וואס הייסט די די דאקטורים קומען שוין צו דיר אהיים. און מ'מוז דיך געבן יעדן טאג עפעס פעינקילער זאלסט נישט אראפטאנצן פון דאך. קומען צום מהרא ש, הערסט יאנקל? קומען צום מהרא ש געווארן א נייע זאך? איך האב אלץ געמיינט אז קוק עס איז אדער די וועלט אדער יענע וועלט. עס גייט נישט גיין, גייט נישט צוזאם. דו ווילסט האבן א פאלאץ? דו ווילסט האבן א שיינע קאר? עס גייט נישט צוזאם. איך הער עס נאך יעצט, בעלי דרשנים זאגן עס נאך יעצט פאר בחורים. און איך ווייס וואס דער בחור טראכט. דאס פון איך הקודש, איך ווייס וואס דער בחור טראכט, איך ווייס וואס די, איך בין געווען א בחור, איך טראכט נאר איך דארף די שיינע הויז, דו רייסט מיך אפ פונעם אייבערשטן, דו רייסט מיך אפ פון תורה, דו רייסט מיך אפ פון קדושה, דו זאגסט מיך אז עס גייט נישט צוזאמען? קומען צו מהרש ב און זאגן ניין, דו ווילסט האבן די וועלט, עס גייט נאר צוזאמען מיט די אנדערע וועלט. אויב דו ווילסט האבן א זיסע געשמאקע לעבן הייסט א א שלום בית דו זיצן אויף איין קאויטש דיין ווייב קעגן איבער איר וועט שמועסן און די קינדער וועלן אזוי קריכן אויף ענק און קריכן פון טאטי לויפן פון טאטי צו מאמי פון מאמי צו טאטי ווייסט די דו האסט די די דרים ווייסט וואס איך מיין? האסט עס נאכנישט הא? איך ווייס נישט צו בחור קען אויסטראכטן מיט די קינדער שוין מען קען נאר אויסטראכטן זיי מיט די ווייב. קענסט אויסטראכטן א חתונה געהאט אין לעבן? ביז ווי? ביז כ'מיין שנה שני און שלישי. נישט מיט קיין אויסטראכטן איך גיי שוין מיט קינדער אין שול, דאס איז שוין, מ'קען אויסטראכטן איך גיי קיינמאל נישט שרייען אויף מיינע קינדער, איך גיי קיינמאל נישט, כ'לאז מיינע קינדער טון וואס זיי ווילן, כ'מיין וואס. מיינע קינדער וועלן גיין מיט הויזן טראגען גיין מיט הויזן טראגען, אה מיינע קינדער ווילן גיין מיט ברייטע הויזן גיין מיט ברייטע הויזן, דאס קענסטו דאס קענסטו טראכטן אפשר, אה ניין? וואס איז אז דיין קינד וויל גיין מיט די ברייטע העמעדער? איך גיי נישט איך גיי נישט זאגן מיינע קינדער גיי אזוי צו גיי אזוי, איך איך לאז זיי טון, ווייסט א בחור קען אויסטראכטן ביז דארט, ער קען אויסטראכטן אבער מיט א ווייב קען ער אויסטראכטן. דאס שיינע לעבן דאס גייט נאר אז דו גייסט אויס, דו זאגסט ארום אויף מעריב, אבער איך קום שוין צוריק, איך בלייב נישט אינדרויסן קוקן א פאדקעסט, איך קום שוין אהיים, איך קום שוין אהיים רעדן מיט מיין ווייב, מיין חיה, מיט די אייבישטער, אויב צופרי איך גיי דאווענען שחרית, גיי אין מקווה, איך דאווען שחרית, איך קום אהיים, דאס איז פרו אדמו ר, דו קומסט צום צדיק, דער צדיק שפריצט אויף דיר לטהרת המים לטעם הטהורים, ער זאגט דיר צוויי זאכן זאגט ער דיר. דער צדיק דער כהן גדול לטהר את המים און די טעמים טהורים, ס'איז גייט פון ביידע וועגן, דו פארשטייסט? ער זאגט דיר דאס איז עבודת השם און דאס איז שטיסען, פארשטייסט? ער מאכט דיר טהור טמא און מאכט דיך טמא טהור, דו פארשטייסט? ס'איז ביידע זאכן, וואס איז די חק פון פרה אדומה? לטהר את המים אז מען דאס נישט, היט דיינע אויגן, וואטש נישט קיין מאוויס, נישט דא א זאך וואס קען שעדיגן א מענטש,

וואס איז די ערגסטע זאך פאר א מענטש? וואס איז ערגער יענקי? ביסט א גרויסע מייפץ פערציג יאר ביים ארעסט פופציג יאר ביים ארעסט מאוויס אדער דראגס? דראגס? מאוויס? נאכאמאל דראגס דראגס הרג'ט דיך און מאוויס? און מאוויס הרג'ט דיך נישט ממש נאר יעדן טאג הרג'ט דיך עס. ניין, וואס הייסט, א געוויסע זין איז דאס, איז דאס ערגער ווייל ס'איז, ווייל ס'איז אינעם מח נישט אזוי געפערליך. כאטש דראגס, א מענטש, א מענטש טראכט, דאס גיי איך נישט טון. דאס זאל אויפקומען איינער מיט פירען וועל מיך, איינער מיטן, מיטן טאנצן קומט מיך איינער פרעגן, קומט מיך נישט דערמאנען. יוי, איך האב געגעסן, איינער דא א אינגערמאן, איך זע נישט אינגערמאן האט אריינגעבאקט דא אונטן אין שול, דאס איז געווען פאר, פאר, פאר בחורים דזשעליס, און א בחור האט זיך נישט געכאפט.

דאס הייסט גוט. אפילו א קידוש אין בית מדרש איז דא שיל, מ'דארף וויסן, מ'דארף אכטונג, א מענטש הייבט אן אויסטיילן היימישע בראוניס, היימישע קיכעלעך, וואס ברענגסטו היימישע קיכעלעך, כ'מיין ווי קומסטו מיט קיכעלעך, דאס איז געמאכט פאר א מלמד אין חדר טייל קוקיס, כ'מיין וואס, דאס דארפסטו גלייך כאפן דאס, א מענטש האט אביסל קיכעלעך, וואס די מה זה, מיט די קיכעלעך טיילסטו אויס?

ער קוקט נאר, איך וויל נאר זעהן נעבעך וואס מענטשן וואס מענטשן זענען נעבעך אראפגעפאלן, נישט חס ושלום פון איך, די ערשטע קאר דא בחורים, ער קוקט פלעין ער וועט נעבעך יענער, נעבעך יענער, יענער גרישע נעבעך האט ער אויסגעשטעלט נאכאמאל פיקטשערס פון זיך אזוי איך מוז ל, און נעבעך אויכעט יענער, ער זאגט זיך אזוי אליינס אין זיין מח, איך בין דער ערליכער, דיך אזוי אריין ווי דו ביסט דיך. עקלדיגע מענטש. ניין, איך פאר מיר טו נישט גארנישט, איך קוק נאר וואס יענע, נעבעך דראפ אוט, און נעבעך יענער האט זיך, און נעבעך יענער וואס איז געגאנגען אף די דרך, יענער יענער רעדט די שמוציגע זאכן, איך בין גאר, איך קוק נאר, איך קוק א צען שעה א טאג וואס כלל ישראל נעבעך גייט אריבער. ניין, ער פאפט זיך נעבעך אליינס, ער וויל זיין ערליך, ער וויל זיין גוט, ער כאפט נישט קיינמאל צו דו קוקסט עבירות, דו קוקסט חזיריי, וואס איז די מעשה מיט דיר, וואס איז דיין לעבן, גיי נעם א דזשאב, גיי האק פלייש, גיי טו עפעס, ער קוקט, ער קוקט, ער זיצט אויפן קאוטש, ער קוקט, ער קוקט, ימים ראשונים וחמורות לן. דאס דאס לאמיר מסביר זיין, אבער דראגס נישט, סאו וואס איז ערגער? נישט חס ושלום צו מאכן שוואך די זאך פון דראגס, אבער דא ער ליגט אין דעם, ער ליגט אין שאול תחתית.

כ'הער נישט. מ'קען נישט טשעינדזשען? זייער זייער שווער. אדיקשאן צו א פאון? סיגרעטס מ'קען קוויטן סמאוקן, מ'קען זיך אויסהיילן פון דראגס, מ'קען זיך אויסהיילן פון אלקאהאל, א פאון? פאאאאאא! דאס איז א. שוין שוין שמים! דאס איז נישט שלעכטיגקייט, דאס זיצט א מענטש א גאנצע צייט אויפן טעלעפאן ביי שיעור, אויפן טעלעפאן ביים דאווענען אויפן טעלעפאן, דאס איז נישט שלעכטיגקייט, דאס איז דאס איז די מח איז נישט דא, נישט דא קיין מח. דו מיינסט אז ס'איז שלעכט? ס'נישט קיין שלעכטע מענטשן, טייערע אידן, פארקערט. דו וועסט טון חסד, דו וועסט גיין העלפן מענטשן וואס זענען אויסגעשפארט פון די קאר, טוישן א רעדל, זיך אונטערלייגן פאר א צווייטע איד, עכטע וואוילע מענטשן, אבער די זאך פון אויב זיץ איך אליינס פאר איין סעקונדע, אה, נישט דא, אה, נישט דא, צוריק די פאון, אוועקגעלאפן די פאון, און א פרוי וואס זאגט איך דארף א מאן, איך דארף א מאן. פרוי פרעגט מיך אפשר זאל איך גיין מיט איינעם, אפשר זאל איך גיין מיט איינעם, מיט איינעם וואס מאכט פאדקעסט, און איך זאל דארט פארציילן מיין לעבן, און מיין מאן וועט מיך אויסהערן? איך קען נישט נעמען צו מיין מאן קיין פינף מינוט, ער איז נישט דא, דער בחור איז נישט דא, דער בחור איז דא צו עסן, נישט אויף שלעכטיגקייט. פארוואס זאגסטו מיר דעמאלטס א פרוי וואס האט קינדער, וואס מוז איך זיי מחזק זיין?

ניין, אז דער צ, אה, דער צדיק זאגט דאך לתאר תמי' מן טעם התורה, ער זאגט דיר וואס איז שלעכט, ער זאגט דיר וואס איז ש, דאס טוה נישט, דאס קענסטו יא טון, עס האבן א שיינע הויז, עס האבן א שיינע קאר, עס האבן א שיינע גרויסע גארטן, מחי' איך ווינטש ענק אלע וואס וועסט נאך קומען וואוינען אין שטעטל, אה.